Haçan-da, ýaş Alty Garlyýew agasy Beghan bilen kakada işläp bugdaý ormadyk bolsa, hut şol ýerde Aýjemal atly oýun görkezilmedik bolsa, ömründe ilkinji gezek tomaşa eden Alty Garlyýew şonda agasyna ýüzlenip bu oýnuň okuwy barmyka diýip soramadyk bolsa, Soňam şol bugdaýly meýdandan öýüne Tejene däl-de Aşgabada gelip, Galpa Kerräýewe duşmadyk bolsa, onda Alty Garlyýew, belkem, döremese-de döremez diýip biziň halypalamyz belleýä.
Alty on iki ýaşlarynda çopançylyk kärine baş urmaly bolýa. Ol çöle gelip, obaň şagalaňyndan, biloýnan deň-duşlaryndan aýra düşýä. Ýöne oňa gerek çöl durmuşy altyda çydamlylyk, başarjaňlyk, erjellik kähetlerinden başga-da, özbaşdak pikir öwürmek, synçylyk ýaly endiklerem terbiýe edýär. Bu ymgyr çölde Altyň ýalňyz syrdaşy gamyş düýlük bolýar. Ol şonda öz duýgularyny beýan etmekligi öwrenýär. Emma ýaş oglanyň kalbynda möwjüreýän zehin bir tüýdüge sygardan agdykdy. Sebäbi o zehin juda joşgunlydy, hyjuwlydy, egsilmezdi. Adalatsyz döwrüň emri bilen öňüne böwet basylan şo tebigy zehiniň äleme ýaýlasy gelýärdi. Ýöne şo zehiniň gapysyny açmaly altyn açar häzirlikçe wagtyň elindedi. Müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýyl kämillik ýaşyna gadam basan Altyň durmuşynda ýatdan çykmajak waka bolýar. Batda Altyň agasy Beghan aga şeýle gürrüň berýär. O wagtlar gazanç diýilýän zat aňsat däldi. Şu kakada orakçylyk bamyşyn diýip Alty bilen ikimiz şoňa orak ormaga diýip gitdik. Bir gurply adamy bugdaýyny görkezdi, siz ora barjakmy diýdi. Hawa, biz ora barjak diýdi. Alty-ikimiz soňa orak sulgyna durduk-da, ertirden agşama çenli soň çataýda ora barýas. Agşamda-da gelip, çaýhanada ýatýas. Çaýhanada oturkak. Bir ýaş ýigit gelip Sunardan çeperek öçseňler oýun oýun goýýa oýun görkezýä diýdi. Şe diýdi weli Alty muňa bir begen guş bolup uçdyda. Began gideli diýdi. Şuny göreli diýdi. Ozaň ikimiz gitdik. Bardyk welin Aýda bal bessesi diýdiler. Alty aýtdy, şol oýny görde-de, Be, suň okuw bamka diýdi. Suň okuw bolsa diýdi, men diýdi, şu orak gutargan soňlar gitsek şoňa diýdi. Oragy alan görkezen ýerinde orup gutardyk. Onsoň indi Tejene gaýtmakçy, Tejene gaýtsak tirkeşip bolýar, Alty men Tejene gitjek däl diýdi. Ynam çekilse. Men diýdi şu artýeriň okuw bar bolsa men şoňa gitjek. Sen gejele bir baraly diýdim. Etmän Şataýdan oragy göterip Akjagamy hasaplaşdyk boly Alta Aşgabada gitdi. Menem Tejere gaýtdym. Juwan kalbynda uly arzuwlary beslän Alty öz maksadyna ýetmek üçin ýola düşýär we oň uly hem çylşyrymly durmuşa tarap äden ilkinji Aýgytly ädim bolýar. Näme Altygarlyýew şol Aşgabada gelip teatr studiýasyna girýärdi. Şol wagtlar Galpak Herräew diýen artist bolan şuňa nähilidir bir tüýs sataşýar-da ýaňky. Şulandan şol Altygarlyny teatr studiýasyna alyp ýaňky şol okuwa girýär şol. Ondan bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda şol studiýany gutarýar. Ondan Ýaňky okuwyny dowam etmek üçin Bahuň teatralnyý tehnikumyna girýär. Oň ýanynda iki bolup gidýärler, Allanazar aga-da bar. Ine şolam gürrüň berer-dä ýaňky Bahuda ýaňky okaýyşlaryny. Şol wagtlarda ikimiz hemişe bir jaýda ýaşaýardyk. Şol döwürlerde bir gije men ýatyrkam gykylyk edip meni oýatdy. Tur-how, heý, dost, tur! Bir, men şu bir ýazan pýesam bar, şony saňa okap berjek. Onsoň men aýtdym, bu nämäniň gijäň içi, bu nämäniň kitaby, ho-ow, nämäniň pýesasy? Bar, ýatsana-aý, azar bermesene wally maňa. Ýok, iň gowusy sen ýene turaý. Şu wagt turmasaň, meni onda gaty erbet ederdi. Be, bu beýle erbetligiň üstüne maryljak bolsam-da, turaýmaly bor-da. Onsoň turup, murup oturyp. Okap berdi ony. Menem oturyp diňledim dagy. Birnäçe çyg ýerleri bar eken. Onda-da men oňa hiç zat diýmedim. Aý, munuň beýle ýeri bar ýa eýle ýeri baram diýmedim. Şol sebäplem ondan nätdik. Soň ondan gaýtalap-gaýtalap ýene şopýersesiniň üstünde soňlar döwürlerde-de işläp başlady. Şol pýesa garaz köp wagtlap dowam edip, soň Baku gutaryp gelensoň şol pýesanam goýýar ol. Ol Altygarly diýlen adam köp taraplaýyn adam. Ine, opera baletini görüň. Opera baleti açan adam diýseňem bolýar. Şol açylanda eýýäm birinji opera Şasenem Garyp, Leýli Mejnun, Zöhre Tahyr, Abadan operalary şol Altygarlyň Özi goýýar şu taýda. Kino diýlende näme ol kino diýseň ol kino berlen adama. Iň esasy zatlary aýdamyzda ýene Dursun filmini alyp gör. Ol şeýle bir şu taýda oýnan. Dursun filmini alanda ýaňky režissýory Iwanow Barkowdy, Alty Garlyýew baş rolda. Şol filmde eýýäm döwlet baýragyny alýar.

Moskwada okadym. Onnoň Bakuwda okadym. Geldim Aşgabada. Birinji basda, bas, bas diýmek ýogyn ses. Howwa. Onnoň gelemde altmyşynjy ýyllarda Alty Garlyýew bilen duşdum. Alty Garlyýew teatrda-da käwagt işleýärdi. Ol wagtlarda Ýolbaşçy bolup teatrda, režissýor bolup Ýuliý Meýtusyň Magtymguly diýen operasyny goýdy altmyşynjy ýyllarda. Men hem şo taýda Magtymgulynyň kakasynyň keşbini ýerine ýetirdim. Alty Garlyýew öwredýärdi bizi. Nähili çykmak, sahna, nähili durmak, nähili aýlanmak, çykmak, hemme zady bize ýaş oglan-gyzlara öwredýärdi. Işleýärdi biz bilen-de, üns berýärdi bize, kän üns berýärdi. Men bagtly adam, sebäbi men olar bilen kän işledim, Maýa Kulyýewa, Anna Kulyýewa, Alty Garlyýew.
Mähriban doganlar! Aşgabatda açylan teatr studiýasyna aýak basandan dünýäni unudyp kämilligiň ýoluna gadam basan, öz tebigy zehinini hut zähmeti bilen ösdürip kämilleşdiren Alty Garlyýewiň Aýgytlädim filmi diňe bir Oňa meşhurlyk getirmän, ol şol filme gatnaşan adamlara-da uly meşhurlyk getirýär, türkmen sungatyny dünýä tanadýar. Baba Annanow, Artyk Jallyýew, Muhammet Çerkezow, Žanna Smilýanskaýa, Akmyrat Bäşimow, Sary Garryýew, Ogulgurban Durdyýewa, Abdylla Ýakubow, Durdy Saparow, Oguljahan Mämikowa, Hommat Müllük, olar Bu filmden soň uly meşhurlyk gazanypdyrlar. Bu filmiň kompozitory Nur Halmamedow bolsa has hem uly belentliklere, uly derejelere ýetdi diýsek ýalňyşmasak gerek. Delide geçen Bütindünýä hindi festiwalynda ýörite baýraga, Kiýewde geçen kinofestiwalynda diploma, Orta Aziýa we Gazagystan kino görkezilişilinde-de uly baýraga eýe bolýar. Film Magtymguly adyndaky Döwlet baýragyna mynasyp bolýar.
Men karakteriniň kinosyny düşerin diýip kelläme degenokdy. O barasynda men pikirem edemokdym. Ýöne oňa deňiş men birki sany özbek kinosynda hem düşüpdim. Türkmen filmde-de birki film kinoda düşüpdim. Ýöne bir gün kän studiýa gelemde Altygarly menden sorady, Baba, näme iş edýäň? Men aýtdym, şu özbeklerde bir kino düşüp ýör, bahym şony gutarjak diýdim. Sen şu ssenariýany okap görsene. Maňa Aýat Lädemiň ssenariýasyny men okap gördüm. Elbetde, o tarapdan men kinoçy hökmünde seredemok, ýöne haýsy roly maňa bererkä aktýor hökmünde okap, haýsy roly maňa bererkä diýen pikir bilen okadym. Ony birinji gün okap gelemde, okadyňmy? Okadym. Getirip berdi. Nähili, haladyňmy? Dogrusy, men halamadym. Sebäbi öň men romany gaty gowy görýärdim, köp bir närse okap, Şol ssenariýany halaňyz, ýöne Altaý men halanydym diýip gaýdyp bilemok, erbet däl. Erbet däl ssenariý. Diýen sözüm şo boldy. Muny urarlardan näme oýnajak? Oň bir özüniň bir bir şeýle bir aýdanyna, gürrüň edene bir şeýle bir ýagdaýy bolýardy birden. Gözüm el soraýýar. Ýo-da, soramajak zadynam soraman, ertir, biri gün, soňky gün geçýär, aýal synap görýär-de, üçülenji, dördülenji gün saňa ýuwaşlyk bilen aýdardy. A şo gün menden sorady. Haýsy roly oýnasyn gelýär? Haýsy roly göz öňünde tutdyň? Men bolşy ýaly aýtdym, arka pikirem edemok, arka gürrüňem etmedim. Ony haçanam awy aşyry şolardan biri boldy, ýa-da başga rollardan birini bererdim-dä diýdim. Ýene ony diýdi, ýene bir gezek okap görseň, ýene bir gezek okap gör. Ondan gelemden soň, ikilenji sapar okap gör diýenden eýýäm mende birhili bir gorky başlady. Gorkam däl indi, şatlykly boldy. Sebäbi, Ikilenji sapar oka, şoňa-da üns ber! diýip Artyga aýtmandy, ssenariýaň gowy mazmunyna üns ber diýip aýdanda häm-de Artygyň uragyny ur diýen pikir eýýäm mende peýda boldy. Artygyň eşigini geýdim. Wagt geçdi. Alyň, toýy paý alyň! Noş bolsun! diýeweriň! Toýy paý alyň! Alyň!

Çaşy bolsa kim bilýär. Ine gelni şuňa diýäýseň, bu gyz ýaly edip perizat bar.

Men ýokary okuw jaýyny üstünlikli tamamlandym soň, Medeniýet ministrliginiň ýollamasy boýunça kinostudiýada işe başladym. Kinostudiýa gelip men Alty Garlyýewiň ýanyna girmäge biraz çekindim, ýagny utandym. Men bi ady rowaýata öwrülen adamynyň ýanyna girdim. Şol pursatda ol öz oturan iş stolunyň aňyrsyndan turdy-da, egnine içmegini atyp, meni kinostudiýaň döredijilik otaglary bilen tanyşdyrmak üçin kinostudiýanyň köne jaýyna eltdi. Oň režissýor hökmünde işlän ilkinji filmi Aýna atly çeper film bolupdy. Bu filmde Artyk Jally hem özüniň ilkinji keşbini ýerine ýetiripdi. Bu wakalar bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylda bolup geçipdi. Şeýlelik bilen bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýyla çenli Alty Garlyýew bilen ähli filmleriň üstünde bilelikde işledik. Aýgytly ädim filminem ýatlap geçmek isleýän. Esasanam meň ýatlap geçmek isleýän filmim Magtymguly filmidir. Bu filmde baş keşpde Hommat Müllik çykyş edipdi. Biz filmiň üstünde işlämizde Buhara, Hywa şäherlerine barypdyk. Magtymgulyň okap bilim alan Şirgazy medresesini surata düşüripdik. Alty Garlyýew barada aýdanymyzda ol sypaýy, edepli, päk ynsan bolupdy. Men oňa türkmen halkynyň merjen dänesi diýip aýdasym gelýär. Ol özüniň surata düşürýän aktýorlaryna uly hormat goýýardy. Megerem şoň üçindir, ine biziň filmlerimiz şeýle şowly, şeýle mähirli çykandyr. Alty Garlyýew biziň aramyzdan gidenden soňra oň Mukamyň syry ady bilen surata düşüren çeper filmi iň gowy režissýorlyk işi hem-de iň gowy erkek adamyň keşbini ýerine ýetiriji diýen ugurlar boýunça kino festiwalynda baş baýraklara eýe boldy. Alty Garlyýew bilen egin-egne berip işleýänligim üçin men özümi örän bagtly duýýan.

Aýgytly ädim çeper filmindäki Aýnanyň keşbini Žanna Smilýanskaýa ýerine ýetirýär. Munuňam şu kino sungatyna bir gelşi barada biziň tomaşaçylarymyzy, ildeşlerimiziň ählisini bir gyzyklandyrýar. Bizem häzir şu ýerde şu Žanna Smilýanskaýa hakynda biraz size maglumat bermekçi. Mähriban doganlar, ine şu Aýgytly ädim filminde Aýnanyň keşbinde çykyş eden Žanna Smilýanskaýa Türkmen döwlet Tans toparynda tans edýän pursatynda günleriň bir güni Alty Garlyýew onuň bir konsertde tans edýän pursatyny görmedik bolsa, şol toparda belkäm işlär ýörerdi. Režissýoryň ýolbaşçylygynda Žana Smilýanskaýa türkmen gyzynyň keşbini ussatlyk bilen ýerine ýetirendigi üçin Žanna Smilýanskaýa ýigrimi dört ýaşynda Magtymguly adyndaky Döwlet baýragyna mynasyp bolupdyr. Aýnanyň keşbinden ruhlanan Žanna Smilýanskaýa soň aktýorçylyk kärini ele almak üçin Moskwanyň Lunaçarsk adyndaky teatral studiýasyna okuwa girýär.
Men köçede Alt Garlyýewiň gözüni ilipdir. Onsoň o birnäçe günläp assyrynlyk bilen yzyma düşüpdir. Meň ähli hereketlerimi synlapdyr. Elbetde, menem şo günler köçä çykdygym, özümi kimdir biriniň synçy nazary bile yzarlaýandygyny aňýardym. Ýöne oň kimdigini welin, takyklap bilenmokdym. Ine bir günem maňa Aýgyt Lädim filmine synag üçin çagyryljakdygymy aýtdylar. Soňra meň işleýän ýerim bolan Türkmen döwlet halk tansy ansamblyna birnäçe adam geldi. Şolaň arasynda Alty garnym bar. Wpierweye ya uwidel alty karniye.
Men ony öň hiç wagt görmedigim bolsa, ýöne oň şodugyny gördüm. Bada-badaň öçüp. Men ondan, Şo köçedäki yzarlaýan sizmidiňiz diýip soramda, ol howwa diýip boýnuna aldy. Ine şolam biziň ilkinji gezek ýüzbe-ýüz bolşumyzdy. Soňra bir aýnaň roluna synag etdiler. Elbetde, meň bu roly ýerine ýetirişimden göwni suw içmedikler gaty kän. Olar bir agyzdan meň bu roluň hötdesinden gelip bilmejegimi tekrarlaýardylar. Näme üçin men aktrisa däl-de, tansçymyşym? Meň bu roly oňarjakdygyma diňe ýekeje adam, bütin Durkule ynanýardy.

Aktrisa Annagül Annagulyýewa. Alty şeýle bir özüniň kärini, özüniň işini, özüniň halkyny gowy gören bir adam boldy. Alty gaty kän okamany gowy görýärdi. Elmydama görseň Magtymgulynyň kitabyny elinden aýranakdy. Onnoňam Alty. Alan filmleriniň döwründen özi bazar güni şoňa gidip şoňa gerek şaý sepleri, şoňa gidip şonda nähili şo döwürlerde nähili eşik geýilipdir, nähili guşak guşalynypdyr, nähili aýaga ädik geýilnipdir, nähili telpek geýilipdir, şolaryň hemmesini özi gidip şu halkyň içinden

Anastasiýa Rustamowa ýaly zehinli ýaşlary hem ugrukdyrypdyr. Alty Garlyýew şeýle hem boş wagtlary şygyr ýazmak bilenem meşgullanypdyr. Ol Dostuma diýen goşgusynda duz emek bolan dosty Weli Muhadowyň Döwlet baýragyna mynasyp bolanlygynyň şanyna şeýle sözleri ýazýar. Weli dostum iki gezek lawreat Beýik hormat, şeýle baha, şeýle at, Kasam boldy seniň sazyň halkyma, Salam berdi ertirime, ýalkyma. Mähriban ildeşler! Türkmenistanyň halk artisti Alty Garlyýew akyldar şahyrymyz Magtymgulyny tükeniksiz ruhy älem hasaplap, ony irginsiz okap, öwrenip, ony il-gününe has giňden tanatmagyň arzuwynda gezipdir. Alty Garlyýewiň Ýassygynyň aşagynda mydama Magtymguly Pyragynyň şygyrlar kitaby bar diýip, oňa juda belent dostlar gürrüň berýärler. Türkmen halky Magtymgulyny özüniň ar-namysy, mertebesi, Gaýrat, umyt, wepa towuk saýa. Alty Garlyýew türkmeniň göz gonjy bolan Magtymguly Pyragynyň beýik şahsyýetine ýüzlenmän durup bilmändir. Eziz ildeşler, Alty Garlyýewiň Magtymguly atly çeper filmini, elbetde, hemmämiz uly höwes bilen tomaşa etdik. Şoň üçinem, eziz ildeşler, häzir biz size şu filmden bir parçany ýene bir gezek size hödürleýäs. Dowam edäýer.
O nämedir, iýmediler, doýdular. O nämedir, urugy güne goýdular. Ol kim eýdi? Dabanyndan soýdular. Şahyr bolsaň, şondan bize habar ber. Ol Didardyr. Iýmediler, doýdular. Ol namazdyr kyýamata goýdular. Nesimini dabanyndan soýdular. Bizden salam bolsun jogap şeýledir. Berekella! Alla zehin berip bilipdir. Ýagny ýene kim bar? Bu nämedir? Erbil-i fewkaladyr. Ol köňüldir, derwezesiz galadyr. Magtymguly, sen ine şu sowala jogap ber. Ol nämedir, aýagy ýok towusýan. Ol ýylandyr, aýagy ýok towusýan.
Indi otursaň bolmaýar. O nämedir, adam ýaly syzýan. Bedew atlar adam ýaly syzýan. O nämedir toprak üste sürünmek. Erenlerdir zelil bolup sürünmek. O nämedir hiç bir dona bürenmek. Şahyr bolun şondan bize habar ber. Ýalan gürrüň hiç bir dona bürenmek. Meňli, men näle bagtly. Türkmenistanyň halk artisti Alty Garlyýew özüniň soňky döreden Mukamyň syry atly filmini görüp hem ýetişmändir, ol bu filmiň soňky işlerini hassahanadan gatnap ýerine ýetiripdir. Türkmen sungatyna bütin ömrüni, zehinini, güýç-gaýratyny, yhlasyny bagş eden halypa şeýdip halkymyzyň aňynda baky ýaşaýar. Taýýarmy?
Hemme zat taýyn bolsa häzir başlaýar. Başlaň.

Men aýdym aýtdym, kakajan.
Eý Alla! Eý Alla!
Kakajan! Kakajan! Wah diýdim. Näme boldy? Eý towba!
Men-ä göwnümden turjak boldum. Saz-söhbedi gowy görýäň-ä sen.
Namysyma diňäp sakla, gyzym. Gör nätdi.
Kaka jan!

Ömür mugallym ýaly bolýa. Hemme zady öwredýä. Ýazmany, pozmany, surat çekmäni, küşt oýnamany. Kakam aýdym aýtmany öwredýärdi. Radioda bir ýerde ýa türkmençe bir aýdym bolsa bilýärdi. Daglar başy duman, duman diýip aýdym aýdýardy. Ondan kakam her ýyl tomusuna tejenek berýärdi. Gidiň, däp-dessurlary öwreniň. Şu taýyk baryp, kak edýärdik. Kak örýärdik. Garpyzlary gaýnadyp, sök edýärler. Onda suwy gutarýança, ondan ýerde çemçe bilen ýanlaryň üstünde ýaýradyp, gurdup öwredýärdiler. Tokuda süýt urup-urup, şonuň ýagyny mesgesine aýyrýardyk. Şu zatlaryň hemmesini. Şo taýda öwrendik, şo taýda gördük. Kakamyň agasy Beýhan kakam. Naşy. Kakam yzymyzdan gelende hemişe soraýardy, bular nähili? Hany bir zat bilýärlermi, bir zat öwrenýärlermi? Beýhan kakamam diýýärdi, Gyzlar tüweleme gowy. Kakam şo zatlary öwredip, Beýhan kakamyň ýene bir dogany, kakamyň bir dogany bardy. Olam ir aýryldy. Aýaly galdy, kakamyň gelnejesi. Iki ýyl ýaşady şo taýda. Tejende onuň kakam gelnejesini öz öýüne getirdi bäriki Aşgabada. Bärde ýaşady ýerüm ýyl dagy. Ondan Maýa indi saňa menden galan şaýlar, köpükler şu bezegidir, sende galsyn diýdi.

Aýatlaýdym film alanda şo aýnyň e, ejesi gyýmanyp aglap ýere urup gyýgyrýardy waý gyýg gitdi gitdi. Üstünden bir topar süri goýun geçýär. Şu goýunlary kakam ýörite Ýola gidip, ýeke-ýeke özi çobanlardan saýlap alyp, şu dagy getidirler. Şu goýunlaryň daýawlygy, ululygymy, nämemi, reňkisine görä, elbetde, özi bilýändir-de, saýlaýan bolsa. Şonda çopan diýýär, Baý ýaşuly, sen-ä gowy bilýän ekeň maly. Onam, Näme bilmen, men-ä obada ösen, sen kim, näme diýene.

Türkmenistanyň halk artisti Şükür Kulyýewe bagyşlanan sahypamyz bilen dowam edýäs. Mary şäherinde ýaşan Şükür Kulyýew bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda kinorežissýor Meret Atahanowa duşmadyk bolsa, türkmeniň gadymy agaç senetçiligi bilen meşgullanar ýörerdi belki. Meret Atahanow Şükür agany Marynyň bazarynda öz eli bilen agaçdan ýasan harytlaryny satuwa çykaryp oturan pursaty oňa gabat gelipdir. Şükür aganyň täsin ýüzi, gepleýşi, bir degişgelligi režissýory haýrana goýupdyr. Meret Atahanow ýalbar-ýakar edip Şükür agadan täze başlan filminde kiçijik bir keşpde çykyş edip bermegi haýyş edipdir. Şükür aga ýatsa tursa Meret Atahanowyň Ýanýan arabanyň ýoly atly çeper filminde Uzynyň keşbini ýerine ýetirerin diýip hiç wagt pikir etmändir. Şondan soň Şükür aganyň ykbaly hem kino sungaty bilen ymykly baglaşyk gidipdir. Ol ömrüniň ahyryna çenli türkmen filmlerinde nusgalarlyk keşpleriň onlarçasyny döredipdir. Onuň Ýuwaş gelin filmindäki ýerine ýetiren gaýynatasyny ýadymyza salanymyzda ählimiz ýylgyranymyzy duýman galýas.
Salowmaleýkim Şamyrat aga. Waleýkimessalam geçiber. Ýene al getiriň. Heý, hany dur bakaly, getirýän gazanyň bir agatmy? Hany bar olam kawury çagyrsana. Boluň hany saltyrap.
Ýeri nämä öwürýäň? Gidiberme gitjek bolsaň. Men bir wagt gitjekdim daýy.
Gitseň ýeňsäňe doň düýrler daýy. Hiç ejeň bilen oňuşyp bolanok ahyry. Bäş günläp mata-marlyk ýygnamakdan başga işleri ýok. Bary bir otludan yzýaganlyk. Ýeri, men oňa näme jogap bererin?
Bilýän oglum, belki bu zatlaryň bary gowulygydyr, öýde erkegiň kemdigini ol turugy başdan duýsa ýagşy, erkek öýüň hojaýynydyr diýenini etdirmelidir. Kaka.
Men saňa bir maslahat bereýin. Bu hakda sen gaty gürlemegin. Näme bolupdyr? Sen nägile hojaýynlaňmy, tutuş oba bilýär ahyry. Ýeke!
Men ony gözüne görkezerin.
Ine şeýle goňşular, biziň gelnimiz şäherli däp-dessurlarymyzy bilýän däldir. Eger birden gyňyrlyk edäýse-de. Maral. Aýgyl sana oňa üns berme. Solgunma sona Maral bizden sypyp gitjek ýer bolmaz. Şäherliliginiň zyýany ýok-la, men özümem şäherde telim gezek boldum-a. Ine, alyň, sizden etjek haýyşdym, gelnim oňatja geýindiriň ynha, oň geýimleri, bu-da şaý-sepleri, bu oň joraby, bu ýerde-de ýaglygy bardyr. Sen olary çaltrak ugratsana. Wah, aýryn diýdim saňa.
Sen olara göz görkezýäň-ow. Sen gülen bolma, men öz gepimi ýogardaryn. Menem öz diýenimi ederin. Ýeri bu hysyrdalaň ählisi nämä gerek? Barybir o bu ýerde ýaşamaz. Men ony şähere alyp giderin. Äkidibem bir gör.
Hümm. Bolanmyş şuny. Şähere alyp gitjekmiş. Men seni garran çagymda masgara etmegiň üçin ösdürmändim. Hä-de bir ýalygym. Helwa bu zatlary geýme-dä.
Sen gürleme.
Senden soralanok. Ynha-da bir köýne geý. Geýmese mejbur eder. Biz oň şäherligine bakyp durmarys. Men giýewinim şäherde dükanyň müdiri bolup işleýä. Eger ol şu geýimleri geýmese, biziň bosagamyzdan aýajygynam ätmez. Oň bilen sen däl-de men ýaşaşmaly, oglum.
Haçan sen meň gözelim, meň ýanyma gelersiň? Men saňa köpden bäri garaşýan.
Wah, hemme zatlar bir sallymmykam, köýnek sallym, joraby, ýalygy, Gura çaltara.
Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda Şükür aga bilen Ketjal kinofilmine surata düşmek miýesser etdi. Mary welaýatynyň lukmançylyk ýöriteleşdirilen mekdebinde okaýan döwrümde kinorežissýor Osman Saparow, bilen Anatoliý Karpuhin Keçjal kinofilminde esasy keşbi ýerine ýetirýän gyzlary saýlamana geldiler. Menem şo wagt on alty ýaşymdadym. Bizden soradylar, Kim ulag ulanyp bilýä, welosiped ulanyp bilýä diýip. Menem ýerimden galyp, şo ulaglaryň baryny, on dört, on bäş ýaşymda ulanyp bilýändigimi aýtdym olara. Ondan başga-da, ýa şol mekdepdäki mugallymlarymyzyňam goldamagy bilen, Meň häsiýetim gabat gelýänligi üçin meni teklip etdiler. Teklipden soň Osman Saparowiç bilen Anatoliý Karpuhin bilen söhbetdeş boldum. Söhbetdeşlik neme arasynda-da olar meni suratlama aldylar. Şeýdibem birnäçe gyz, tutuş Türkmenistan boýunça ýetmiş bäş gyz bolup biz Aşgabat şäherindäki kinostudiýa toplandyk hemmämiz. Ýetmiş bäş gyz bolup birnäçe günüň içinde Synag etdiler. Onsoň näçe günden soň Osman Saparow. Anatoliý Karpuhin ýene täzeden geldi. Gutladylar meni, sen ýetmiş bäş gyzyň içinden saýlandyň diýdi. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda okuwymam Aşgabat şäherine geçirdiler. Hem okuwymy dowam etdim, hem. kinofilme düşmäne başladym. Şonda men ilkinji gezek Şükür aga bilen tanyşdym. Şükür aga bilen ilkinji gezek görüşmegime seretmezden biz derrew öwrenişdik. Hamala diýersiň biz öňden bir öýde ýaşaýan ýaly, hakykatdanam men oň agtygy, o meň atam ýaly. Şol ýaly derrew öwrenişip gitdik. Şükür aga ýarawsyzdy sebäbi Şükür agaň o Ketjal kinofilmi iň soňky filmidi. Şükür aga kän gürlemezdi. Şükür aga az gürleýärdi. Elmydama ýanynda sazy bardy, gyjagy. Şol az gürlände-de elmydama az sözlüdi, ýöne köp-köp nesihatlar berip bilýärdi. Şoňa seredip, şo taýdaky menden başga-da oýnan artistler köp-köp maslahatlar alyp bilýärdi.
Ine, mähriban ildeşler, biz gepleşigimiziň bu gezekki sanyny geçirip gutarýarys. Eger-de biziň gepleşigimiz siziň aza-känä göwnüňizden turan bolsa, onda biziň bu günki çeken zähmetimiziň ýerine düşdügi bolardy. Mähriban ildeşler, biz şu pursatda ýene bir gezek şeýle halypalarymyza hormat goýýan hormatly Arkadagymyza köp-köp sagbolsun aýdýas. Goý, hormatly Arkadagymyzyň elmydama jany sag, ömri uzak bolsun! Goý, mydama ýurdumyzda parahatlyk höküm sürsün! Goý, elmydama medeniýetimiz, sungatymyz güllesin, gül açsyn! Hoş sag boluň, mähriban ildeşler! Elmydama saglykda, toýlarda görşeliň!